א גוטן גוטן אווענט, שלום עליכם צו די אלע נייער מענטשן וואס וואס דזשוינען די גרופס אין אידיש אדער ענגליש, שלום עליכם נאכאמאל און נאכאמאל קומט צוריק צו די צו די טייערע הלכות תפילה שיעור פאר די וואך, איך וועל געבן די שיעורים. זכר נשמת מיין פעטער משה שלמה בן רבי יעקב וועלכער איז אוועק די וואך ששת פורים ביינאכט האב שוין העלפען אז זיין נשמה זאל מיין עליה אז זיין א מעלה צו שוויגאנץ כלל ישראל לטובה בעזרת השם אויך פאר איך פאנג אן, איך וויל אינקארעדזשען אויך נאך מענטשען וואס זענען נאכנישט אין די גרופס אויף וועלכע עס האט מיט אידיש אדער ענגליש זאל כאטשיג זיי באקומען א מעמבער אויף די וואטסעפפ גרופס אדער מ'קען עס אויך וואטשען אויף יוטוב אויף די טשענעל תפילת שיר. מען קען זען אלע מענטשען אין די אין די קומענדיגע טעג וועט מען בעזרת השם האבען אלע שיעורים אויפגעלאדעד אויכעט אויף יוטוב, כ'האף שוין אין די פיוטשער טעג ווען מען קען אפלאדען אלע שיעורים אויכעט אין אנדערע מיני פלאטפארמס, האפעך טווענטי פאר סיקס אדער ספאטיפיי. וכו' וכו', מ'וועט אייביג שוין סעלפן אין די קומענדיגע טעג, עניוועי, די וואך ס'איז געווען פורים, ס'איז געווען א שווערע וואך צו קענען רעקארדן שירים, ברוך השם מ'קען מאכן די ש מ'קען יעצט רעקארדן א שיר, וואס די ערשטע צוויי שירים האב איך געדארפט געבן די וואך, וואס איז געווען פורים איז געווען אביסל שווער, אבער יעצט איך האף מיר שוין נעקסטע וואך קען וויל קעטש אפ אויף די אנדערע שיעורים וואס זענען נאכנישט נאכנישט אנגעקומען מיט די מדרש און און האף האף זיין אפ טו דעיט ביי סוף נעקסטע וואך, העלא לאמיר לערנען צוויי סעיפים און דער כסא שולחן ערוך האלטן ביטע אין סעיף יד בית, מ'האלט יעצט היינט די וואך וואס סעיף ה און ו', ענד לאמיר גיין יעצט, צריך לרחוץ את ידיו במים עד הפרק, כפי די רמב ם שטייט, מ'הייבט זיך וואשן די הענט מיט וואסער, ביז די ביז די ריס ביז דא כפי די רמב ם קודם תפילה פארן דאווענען ולכן אף על פי שירץ שירחץ עס איז בבוקר אפילו טאמער שוין געוואשן וועש אין די הענט אינדערפרי און ווערן זיך אויפגעשטאנען. פאר מודעני כדי העלפן זיין בית ווי אזוי מיר זעהן פריער אין סימן ב' וואס מיר האבן שוין געלערנט אנדערע וואכן אין נוגע אחר כך בידוף אפילו אויב טוט מען נאכן וואשן מען טייטש אויף זיין האנט באייז אין מקום טינוף אין א שמוציגע פלאץ דהיינו דאס איז במקומות המכוסים באדם

איז די חיוב איז צו גיין ביז פֿיר מיל, מ'האט שוין דורך גערעדט אין אנדערע שיעור וואס הייסט אויף זיין מיל, צו די מים איז עס עפעס איז א שעה און פֿופֿצל, אויב די וואסער איז איז אויפן וועג וואס איז פאר אים, אויל אויך אויף מיל, אפ צו לכל הפחות א מיל, די וואסער איז איז פון פארנט פון פון שוין נאכדעם. וועם איז וואס שטייט וואס שטייט אויך דא די אין די הגהות וואס שטייט אין די שלחן ערוך דא וואס איך האב דא אז שטייט אין משבצת הזהב שטייט וואס די זעלבע לימוד די הלכה איינער איינער וואס סאפערט פון איינער וואס איז נעבעך וואס האט א א מינע פראבלעמען, אבער וואס איז עס, איינער דארף נישט דאס איך בין צוריק אויף א אנדערע שיעור עס איז נישט רעלעוואנט פאר יעצט, עניוועי, אבער איינער דארף נישט אנטרינקען זיין זיין הענט פארן אנפאנגען צו דאווענען, און דאס מיין און דאס און צו וואשן די הענט מוז מען פאר אלע דריי תפילות שחרית מנחה מעריב, שחרית מנחה מעריב מוז מען וואשן די הענט פארן דאווענען. און אויך אויב איז נאר די באווייז ווי ס'ווא ווי די וואסער איז איז. טאמער ווייסט נישט ווי ס'ווא איז נישט געוואסער דאן ווען דארף איך עס נישט וואשען. שוין ווייטער ואם יסורו טאמער איינער האט מורא שבתוך כך יהרוס מיין תפילה דאן. אינצווישן ער גייט זוכן פאר וואסער, און די זמן טבע גייט זיך גייט דורכגיין, וואס זאל ער טון דעמאלטס? מנקה ידיו בצרויה ובעפר, ער זאל אנשטאטס דעם רייבן און קלינען זיין הענט מיט מיט פעבעלס אדער מיט מיט מיט ערד, עמך דעם דעם מנקה, ביי די אנדערע אלע מינע זאכן וואס וואס קען קלינען און ספעלן, נאכדעם קען ער דאווענען נאכדעם. שטייט דא אין אגרות דא אז די פארמולע פון פאר א מיל רעדט נאר פאר א מענטש וואס ער האלט אינמיטן פארן, למשל איינער פארט אויף א ביזנעס טריפ אדער איינער פארט אויף א קאר ערגעץ, טאמער ער פארט אין א סאדען דירעקשאן ער וויל סטאפן ערגעץ צו דאווענען. ער מוז גייען פון וועג ביז פֿיר מיל צו טון וואסער צו וואשן צו וואשן די הענט. טאמער ווייזער קומען קומען קומען געפונען איין מיל בעפאר אים אדער אין עני דירעקשאן וואס וואס איז חוץ למחנה ווי מ'זאגט, איז מחיוב צו גיין וואשן דארטען. ווייל וואס וואש איך? מ'גייט נישט טרעוולען און פארן. אלע מיני גייען איז הייס אוט אוו די וועי, און דארף גיין איין מייל צו גיין צו זען צו האבן וואסער, יעס זאגט די משנה ברורה טאקע טאקע אפילו טאמער טאמער די דיסטענס ווי ער גייט וועט אים וועט אים ביי טעם שעדינגענס זענען זיין די רעזולטאט אז ער גייט פארפעלן די דאווענען טאקע מיט ציבור אדער פארפעלן זמן תפילה דארף דאווענען פארן ספעשל פאר די וואסער. שוין אדער. שוין, ווייטער. דכסוף ווי שטייט אין פסוק אין תהלים אחת מן הניקיון כפיי איך וואש מיך אנרייניגען מיינע הענט און אזוי ווייטער, דאס איך וואש דאס מיינט וואשן מיט וואסער וואס מען טראכט מען אין רבים כעת אנרייניגען דאס מיינט נישט קיין אלע מיני וועגען וואס מ'קען קלינען וואסער מיט וואסער מיט די הענטען סאו עכז מן המים און אפשר די איך וואש מיט וואסער טאמער ס'איז מעגליך מן בלאט אויב ס'איז נישט מעגליך מן ניקויים וכו' מיט די מאן קען קען מיט אנרייגענס מיינט עני מיני וועג. יא די וואכ'ס פרשה האבן מיר געלערנט וועגן אין די פרשה פון כי תשא ווען די תורה רעדט זיך וועגן די קיר, מען האט געדארפט בויען א קיר אינעם משכן, און די כהנים געדארפט וואשן די הענט און פיס פאר מען האט געטון די עבודה, ס'שטייט טאמער אז דאס אז דאס איז טאקע א סימן אז מען מוז וואשן די הענט פארן דאווענען וועגן שיין די פרשה וועגן די קעיר. סתם צו וויסן די מינע פרט. ווייטער סי' ו'. די מנוחת יו ט בבוקר כראוי. טאג איינס געוואשן די הענט געהעריג אינדערפרי. ועיין די עלוי. אנש אנש וויל צו וויסען שלח ידו בעזה דבר אז זיינע הענט שפעט איז געווארן נישט געווארן רייניג פון פון איין פון איין זאך דאס איז א געוויסע חילוק אין אין די פאריגע סעיף ווי טאמ טאמ אדער ער האט נישט געוואשן זיינע הענט געהעריג. אן ענטפער יא אדער ניין אדער יא. פארט איז נעבעך עס געווארן נישט ריין אלל אוו א סאדען. מכל מקום, פונדעסטוועגן, כיוון ששיח דעתי בינתיים, זייט

וועלן וואוינען ביי מיין טייעם, אפילו ער האט פון געלערנט אביס צווישן, ער לערנט תורה אינצווישן, יא, גם כן הער איך היסח הדעת, דאס איז זיי זיך היסח הדעת, וואס אויך גם כן לאזט זיך באנייען, מען מוז זיך וואשן און וואשן און זיך פאר די ווען ער האט צורך דאווענען, אבער ער איין נעמען נישט וואשן די הענט פארן לערנען תורה, אדער זאגן אנדערע ברכות. וויאזוי ער ווייסט אז ער ווייסט נישט אז ער ווייסט נישט אדער ער ווייסט יא ער האט נישט עפעס אפגערירט נישט עפעס צו שרייען אך בזה אבער אין די מינע פאל איין צריך לחזור אחר מים דווקא דארף מען שפארן צו א אנדערע פלאץ צו ממש זיכען וואסער שאין אין מים זימונים אבער טאר מען האט נישט אויף וואסער וואס איז נעבן אים, ווען נאך זיי לייען אכ ד האט עס צו טון צום ציבור, און טאר מען וועט גיין ער גייט ער גייט פארפעלען תפילת ציבור אדער תפילת זמן תפילה, נאך זיי לייען דארף מען נישט גיין נאך נאך וואסער, אלא מנקה יאר וכל מיני דעם מנקה. א שאלה זיך אריין אין זיי הענט אלע מיני מיני זאכן למשל ווייפס אדער רבין אזוי מספר מאל ציבור און זיי דאווען מיט די ציבור עיין ביתר סימן רשמ ג סי' קטן ז. ארייט. יעצט העמער רעדן אפאר מינוט וועגן די מיני ספר תפילין מיני חז ל סטאזשען אין אידיש. כ'האב געגעבן א זאגן נאכאמאל א שכח צו ר' משה דוב ליבוביץ, לאז מיך לייגן די ספר פאר די שיר, פאר די פורפעס אז אז יעדער מענטש זאל קענען זאל קענען ממש קומען צו שול ווי א מענטש און שרייבן ביים דאווענען און און. ס'אויך געקומען אין צייט, ווען שוין נעקסט וואך שיעור גיימיר רעדן אין גרויסן וועגן דאס, וועגן קומען אין צייט ווען קומט ענדליך אויס אויפן פרי. נו, דאס איז הייסט פרק ב' יעצט. דער אייבערשטער איז אונזער חבר. דער אייבערשטער איז אזוי ווי א חבר וואס וואקט צוזאמען מיט אונז. ער הערט אונז אויס, איינער וואס דאווענט מיט די דעת אז דער אייבערשטער קען העלפן, אבער ער זעט נישט אז ווען ער רעדט צום אייבערשטער אזוי ווי א חבר, עס פעלט אים אויס, עס מיסינג די פוינט פון דאווענען. איז דא א וועג פאר אונז צו דערגרייכן די מדריגה צו רעדן צו די אייבערשטער צו א חבר און זאגן אים וואס איז אין אונזער קאפ? ס'איז אויך אביסל שווער פאר אונז צו פעיסן יעדע מינע טשעלענדזש וואס מ'האט אליינס, דעם איינער איז האט א שוועריקייט מיט די רוחניות אדער גשמיות, די אייבישטער גראדע העלפט אונז אויס אין אלע מיני וועגן אין רוחניות, און צו אויך מאכן זיכער צו באקומען וואס מען פרעגט אים אויך וואס מען בעט, ס'איז אויך זייער שווער פאר אונז צו טרעפן א גוטע חבר מיט וועמען איינער קען רעדן דורך די מיני זאכן. למשל ווען איינער גייט צו א טעראפיסט יא, און ער פרעגט די טעראפיסט וואס צו טון, און פארשידענע אופנים, אסאך מענטשן גייען היינט צו טעראפיסט, אסאך מענטשן האבן נאנטע חברים וואס מען קען רעדן, דורך עפעס שמועסן עפעס, עפעס וואס איז, וואס גייט אים אין די קאפ, עפעס עפעס טוט זיך. יא? די סושי איז צו מאכן די אייבישער אונזער חבר. און ערשט, ס'קען זיין זייער שווער פאר א מענטש, ווייל מ'קען נישט זען די אייבישטער בכלל ובכלל. אויכעט, מ'קען זיך וואונדערען ווי די אייבישטער פארוואס דער אייבערשטער וויל אונז אונז זאלן זיך חבר צו אים, אבער דאס טראכטען איז נישט גוט בכלל, פארוואס אונז טראכטען גייט אונז קאוזען צו לוזען צו לוזען די פאוקעס אויף די ריכטיגע גאול אין לעבען. די גאנצע פוינט פון לעבן אין די וועלט איז צו קאנעקטן מיט די אייבערשטער, זיין נאנט צו אים, איינער וואס וואוינט נישט איינער וואס וואוינט נישט אזוי מיט די אייבערשטער אין א טאג איין טאג אויס, איז כאילו ער לעבט נישט אזוי ער לעבט נישט אין די וועלט, דאס איז כפי בבא ומשכן אבנר. די יצר הרע מאכט אונז טראכטען די אייבישטער וויל נישט הערען גארנישט פון אונז און איז לא לב און לא לב די מענטשען זאל ווי אונז וויל דאס איז ווייל דאס די וועג איז נאר צו וויל אונז אפנארען און צו עוואוידען די קאנעקשען מיט די אייבישטער איינער וואס לעבט ממש געהעריג מיט די אייבישטער ער וועט נישט עקספיריענסען קיין קיין ממש קיין גרעיט פלעזשער. מעבי דעיס. און ווייטער ווען מען ענדיגט מיט צענדיגן מיט דעיס אזוי היינט, א מענטש וואס פילט זייער low וועט זיך וואונדערן פארוואס דער אייבערשטער זאל אויסהערן זיין תפילות. דעיס גייט אים קאוזען צו נישט צו עפראוטשען די דאווענען ווי א מענטש אנדערע פילען אז זייער קאנעקשאן צו די אייבערשטער איז צו צו שטארק, פארוואס זאל מען דאווען צו די אייבערשטער, די אייבערשטער ווייסט וואס אונז דארפען שוין, און מען דארף אונז סתם גיין אזוי נאנט. און היינט און און ממש א היינטיגע דור היינט, אסאך יונגע מענטשען פילען אדער די ערשטע קעטעגארי אדער די צווייטע קעטעגארי, מ'דארף א ממש א פראפער בעלענס און איינזעהן אז די אייבערשטער הערט אויס אלעס וואס מ'זאל דאווענען און אין די זעלבע צייט נישט טראכטען אז אונז זעמיר נאנט צו אים און מ'זאל נישט וויסן נישט דארפן דאווענען. צאנזער בעל יו ט זאגט, די איינער זאל דאווענען אזוי ווי ער זעהט זיין חבר. אויף די אנדערע וועג, אנדערע הענט, איינער זאל דאך אויך זען די גרויסקייט אויף דאווענען צו מלך מלכי המלכים, טאר מען אונז ממש גלייבן אז אונזערע תפילות האבן א גרויסע אימפעקט? יעדע ווארט אונז זאגן איז פול מיט זיין מינ מיט ממש מיינונגען, טאבער אויב טאבער אויב טאבער. און זיי וועלן איינזען אז דער אייבערשטער ווארפט אונז צו דאווענען, און קיש יעדע ווארט וואס אונז זאגן, אונז וואלטן געדאווענט ווי א מענטש. ווען משה רבינו האט געזאגט צו אים ער קען נישט דאווענען נאמאר צו גיין צו ארץ ישראל, ער האט געהינטערט צו בני ישראל צו דאווענען פאר אים, טאמער זיי וואלן געדאווענט צו גיין צו טאמער זיי וואלן געדאווענט ביי אים צו גיין צו ארץ ישראל, וואלט משה רבינו געגאנגען צו ארץ ישראל, פארוואס האבן זיי נישט געדאווענט אזוי? זיי האבן געפילט אז משה רבינו האט שוין געדאווענט גענוג און נישט געווארן פארענטפערט, סא וואס זיי וואס זענען נישט קיין נאנט צו די מדריגה פון משה רבינו, האבן א גרויסע אימפעקט אין די נסיון פון אייבערשטער. די מין זאך ווען אונזער ווערטער מיינט גארנישט, דאווען וועט זיין גארנישט פאר אים. זאל נישט טראכטן אז כלל ישראל דארף אונזער תפילות. סאו מען דארף נישט געהעריג. ווען איינער וואלט אונז געזאגט אז מען דארף פארען אפאר שעה צו צו ראטעווען א מענטש'ס לעבן, זאל מען געוואלט זאל מען געגלייבט דאס דינג ניס. תפילה איז נישט איז נישט אנדערש ווי דעם. מען דארף נישט זאל נישט גלייבען אז אונז גלייבען נישט אז אונזער תפילות האט די מיר די פאוער, עס איז נישט ריכטיג. דאָך דאַװנען אונדז מיר פֿאָרן צו דער אײבערשטער אַז דיך, און דער ערשטער און ערשטער מענטש, און דען הי, און דען אים. װען רעדן צו אַ מענטש אין זײַן מין און סטעטשור, אונדז איז מען זײער פֿאָרזיכטיק צו זאָגן אױף אַ דריטן מענ אױף דריטן פּערסאָן. אונדז לױב שױן מיט דער אײבערשטער איז צװײפֿאָלד, ער איז אונדזער טאַטע,

האט מען געזאגט ווען מען זאגט ווי איך צו מאכן אונז פילן עז מיר רעדן צו אונזער חבר, אזוי זיי זיי האבן קלאר דן צו די אייבערשטער, רבותי מען וועט שוין די אנדערע שיעור מען וועט שוין שוין געבן מען וועט שוין על המנח למארגען, א גוטן טאג.